आइ हम करेला के तरकारी बनबऽ जा रहल छी तऽ अहाँ से वीडियो के पूरा जरूर देखबे और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करबे तऽ बहुत स्वादगरी करेला के तरकारी बन के तैयार होय छै तऽ एक बेर अहाँ सब जरूर बनाएब तऽ बच्चो खूब पसंद कऽ कऽ खेतैथ एक बेर बनेबे तऽ रोज जिद कऽ कऽ बना कऽ खेतैथ तऽ हम दूटा करेला एतऽ धो कऽ लऽ लेलियै खूब बढ़िया से धो कऽ लऽ ले के छै आब एकरा गोल गोल में एकरा काट लेबे ई करेला बहुत कम तीत होय छै एहिमे बिया सेहो टाइट वाला नहि मुलायम छै करेला तऽ एकदमसँ मुलायम वाला करेला लऽ लैके छै तऽ दुनू करेलाके देखियौ हम काटि कऽ लऽ लेलहुँ हँ आब एकटा बर्तन लऽ लेबै एहिमे एक कप बेसन दऽ देबै एक कप बेसन लऽ लेलियै हँ एहिमे आधा छोटकी चम्मचसँ आधा चम्मच हरैद बुकनी दऽ देलियै हँ आधा चम्मच मिरचाइके बुकनी दऽ देलियै हँ आधा चम्मच धनी बुकनी दऽ देलियै हँ आधा चम्मच भूजल जीरके बुकनी से दऽ देलियै हँ आओर आधा चम्मच गरम मसाला से दऽ देलियै हँ तो कनी कनी सब मसाला दो दे के छे और आधा चम्मच नून दो दिलिए छोटके चम्मच आधा चम्मच नून दो दिलिए हाँ बेसन में सब मसाला को खूब बढ़िया से पहले एक बार मिला लेवे अब में कनी कनी पानी दो का बेसन के खूब बढ़िया से घोर लेवे तऽ कनि गढ़गरे घोरबै जेना बड़ीके लेल घोरै छियै तहिना घोरि लेबै तऽ एहन गढ़गर घोरैके छै तऽ देखियौ एहन गढ़गर हम घोरि लेलियै हँ आब एहिमे सभटा करैला खसा देबै काटि कऽ जे रखने रहियै करैला से सभटा खसा दैके छै ताहि दुआरे कनि पैघे सनके बर्तन लेब आब एहिमे सभटा खूब बढ़िआँसँ मिला देबै करैला बेसनमे खूब बढ़िआँसँ मिला लैके छै तऽ हम दूटा पैघ सनके करैला लेने रहियै तऽ एक कटोरी हम एहिमे एक कप बेसन देने रहियै या कटोरीसँ कोनो भी चीजसँ नापि कऽ दऽ देबै

अब गैस पर में एकटा लोहिया ल लेलिए हैं एहिमे तेल द देबे तो जे तेल अहाँ सब खाइत है से तेल द दे के छे तेल के गरम क ले के छे तेल गरम भ गए हैं जहन तहन एहिमे एक एकटा के करेला खसबैत जेबे एक बेर में से दूटा चारिटा ल सके छे और खसबैत एहिमे जेबे लेकिन एक एकटा के हटा के देबे जते जगह रहते ओते एक बेर में दऽ दे के छै तऽ तुरन्त नहि चलबैके छै जँ नीचाँसँ कनि पाकि जेतै करैला आ एकदमसँ कनि झाग कनि कम भऽ जेथिन तखन एकरा पलटि देबै सभटाके दुनू तरफसँ पलटि पलटि कऽ एकरा तरि लैके छै तऽ देखियौ दुनू तरफ से पलट कऽ करैला के तैर लेलियै हेँ ललहोन भऽ गेल हेँ करैला झन झन बाजैए एकदमसँ तऽ ई सभटा करैलाके निकालि लैके छै तऽ एहन कुरकुर कऽ कऽ एकरा तैर लेबै लाल कऽ कऽ सभटा करैलाके अहिना पहिले तैर कऽ निकालि लैके छै फेरसँ जे रहतै से दऽ देबै दू बेर तीन बेरमे तरि लेबै दूटा करैलाके तरकारीमे अहाँ चारि पाँच आदमी आरामसँ खा सकै छी रोटी भात कोनो भी चीज सङ्गे आब ओही तेलमे जीर दऽ देलियै हँ एक चम्मच जीर जहन पाकि गेलै हँ तऽ हम चारि टा प्याजके खूब मिही मिही कऽ कऽ काटि कऽ लऽ लेने छलियै से प्याज खसा देलियै आब चलबैत पहिले प्याजके कनि भूजि लेबै तऽ देखियौ प्याज भुजा गेल हँ कलर चेंज भऽ गेलै हँ प्याजके तऽ आब एहिमे मसाला सब दऽ देबै आधा चम्मच हरैद बुकनी दऽ देलियै हँ एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दऽ देबै एहिसँ कलर बहुत नीक हेतै एक चम्मच धनी बुकनी दऽ देलियै हँ आधा चम्मच जीरके बुकनी दऽ देलियै हँ अब एतऽ दू टा पैघ सनके टमाटरके खूब मिही मिही कऽ के काटि कऽ लऽ लेलियै हँ से टमाटर खसा देलियै हँ नून दऽ देबै तऽ स्वाद अनुसार नून दैके छै तऽ एक चम्मच हम एहिमे नून दऽ देलियै आधा चम्मच करैलामे सेहो देने छलियै तऽ नून ओहि हिसाबसँ दैके छै कम बेसी जेना भी खाइत हैब ओहि हिसाबसँ नून दऽ देबै अब एकरा मिलबै सब मसालाके खूब बढ़िआँसँ भूजैके छै ढक्कन से ढकि देबै आ फेर एकरा चलबैत बीच बीचमे भूजि लैके छै तऽ एतऽ देखियौ मसाला तेल छोड़ि देलक हँ खूब बढ़िआँसँ भूजा गेल हँ मसाला जतेक नीकसँ मसाला भुजबै ओतेक नीक तरकारी बनि कऽ तैयार हैत आब एहिमे पानि दऽ देबै हम रसवला बनेबै तऽ ताहि दुआरे एहिमे पानि दऽ दैके छै दू गिलास एहिमे पानि दऽ देलियै हेँ तनि पतरगरे रखबै अहाँ सब चाही तऽ कर अथी तरल वाला करेला सेहो ओनाही खा सकै छी ओ बहुत नीक लागत खायमे अब देखियौ एक बार एक बेर खूब बढ़िया से बरकि गेल हँ जहन खूब बढ़िया से बरकि जायत तऽ खूब बढ़िया से एक बेर चला दै के छै तऽ एक बेर छोली चला देलियै हँ एकरा तेज आँच पर में दू मिनट बड़का लेलिए हैं खूब बढ़िया से दू मिनट बड़क गए हैं देखियो तो खूब बढ़िया से बड़क गए हैं तो एहन पतरगर रखबे झोर एक अब एहिमे सबटा तरलाहा करैला खसा दे के छे बेसनमे तरने छियै ताहि दुआरे कनि इहो झोर सोखतै ताहि दुआरे पतरगरे राखैके छै आब आधा चम्मच एहिमे गरम मसाला दऽ देबै फेरसँ एक बेर मिक्स कऽ दैके छै अब एक ढक्कन से ढक के बिल्कुल कम आँच पर में पाँच मिनट एक बड़क देवे पाँच मिनट के लिए छोड़ देवे तो देखियो पाँच मिनट एक हम बड़क दिलिए तो देखियो रस कत कम भगल हाँ आओर ई ठण्डा हैत तऽ कनि आओर ई सोखि लेत रस आओर कम भऽ जायत ओहि हिसाबसँ पानि एहिमे देबै तऽ कनि पतरगर रखबै स्टार्टिंगमे एहि दुआरे कहने छलहुँ हेँ तऽ देखियौ ई हमर करैलाके तरकारी बनि कऽ तैयार भऽ गेल हेँ एकोटा करैला नहि टूटत अहिना के अहिना रहत करैला आओर बहुत स्वदगर बहुत स्वादिष्ट ई बनि कऽ तैयार होइ छै ई एको रत्ती तीत नहि छलै हँ करैला तऽ हम खटाइ नहि देलियै अहाँसभ चाही ते तऽ सभसँ लास्टमे खटाइ दऽ सकै छियै अमचूर पाउडर दऽ सकै छियै अगर अमचूर पाउडर नहि हैत तऽ गैस बन्द केलाके बाद आधा नीम्बूके रस दऽ सकै छियै तऽ देखियौ हमर ई करैलाके चटपटा सब्जी बनि कऽ तैयार भऽ गेल तऽ एक बेर अहाँसँ हमरा तरीका